Teulu Frenhinol yn amherthnasol, felly dylid cael gwared arnyn nhw. A dyna beth ti'n credu, Awel, dylen ni fod yn cael gwared ar y teulu frenhinol? Um, ar un ochr, dwi'n meddwl bod o'n wirion bod y cyhoedd rioed wedi cael dewis i gael nhw'n y ddim, sydd yn rhyfedd, dwi'n meddwl. Dwi'n hefyd, hefyd yn meddwl bod nhw wedi colli cysylltiad efo cymdeithas a bywyd bob dydd. Dwi'n gwybod, dwi'n meddwl na rhywbeth fel 79 o 100 o bobl yn meddwl bod nhw wedi colli cysylltiad efo cymdeithas dyddiau yma. Dwi hefyd yn meddwl, ai 36 miliwn, bron 40, lot o arian yn mynd tuag at nhw. Mae hwnna'n ddigon i ariannu tua 13 ysgol uwchradd, ysbyty a gyrru 25,000 o bobl i'r brifysgol. Dwi jyst yn meddwl falle sy'n gallu gwario amser yn fwy, gwario arian yn fwy defnyddiol a buddiol, ond Dwi licio... Dwi... Dwi'm... Either way, os da ni'n cael uh, president, mae'r pres yn mynd i fynd at nhw anyway, er bod nhw ddim yn rhedeg y wlad. So dwi'n meddwl, mae'n ma dda achos maen nhw'n jyst yn gallu gadael i brif wneudog get on with his job. A maen nhw jyst yn bach o show. But it's, okay, it's great. great.
Cyd-destun ddiddorol iawn i'r dyfodeth yna, yn enwedig o ran cost. Diolch yn fawr iawn i ti. Dwy o ran yn syth, mae'n gret, clywi. Fi'n anghytuno'n llwyr bod y ffaith uh, bod y teulu brenhinol ddim gyda cysylltiad gyda ni. Fi'n absolutely cael teulu brenhinol. A um, fel um, cwpl wythnosau yn ôl, oedd y peth cofio sy'n nghennydd, oedd y peth enfawr i ni yn yr ysgol. A oedd Prince Charles a Camilla wedi dod draw, a nhw'n siarad gyda ni cyn disgyblion, a nhw'n siarad gyda pobl um, o amgylch y lle e, oedd yn dweud bod nhw wedi cael ei effeithio gan e. Oedd y brenhines yn estryd, a fel, just, mae loads o esiamplau lle nhw wedi dod i helpu ni yn y cymuned lleol. Mae dad, mae mam fi wedi cyrraedd â um, rhai aelodau o'r teulu brenhinol, a fi just ddim yn gallu fel gwrando i pobl sy'n meddwl, maen nhw'n fel ddiwerth, achos fi'n cael nhw. Na fe, felly mae cysylltiad yn sicr dyn nhw yn y cymunedau i ti'n yeah. gweld Senghennydd fyna wedi bod yn enghraifft. Uh, Catrin?
Yym dwi'n cytuno efo be' ma' Clwyd ddeud oherwydd yym er bo' nw'n cymryd arian bo' ni'n talu budd-daliadau i cadw n'w ma' nw'n dod â lot o arian i fewn i'r wlad hefyd. Ma' nw'n han- rhan o'n hunaniaeth ni ag yn neu' ni'n unigryw sy'n denu twristiaid o bob man ar draws y byd i'w gweld nw'n flynyddol a dwi me'wl bo' hynna'n dod â lot o arian i'r economi hefyd. Grêt diolch yn fawr i ti.
Gwydion? Uh, yeah, wel, dwi'n meddwl bod y fnynias yn cysyniad od iawn, a yn rhan o wlad democrataidd, dyle bod uh, pennaeth y wladwriaeth yn cynrychioli trawstoriad o'r, uh, twod, o'r wlad, yn hydrach na rhywun sydd yn cael ei talu fel miliynau o bunnoedd jyst achos y gwad hi. A'r tyrch ar Barack Obama, dwi e ddim yn, dwi e ddim yn fel, wedi gweithio o'r gweilod i'r top, a mae e'n pennaeth achos bod e'n o o be mae'n credu a be mae'n dod i'r wlad yn hytrach na
wedi cael ei geni i'r rôl fel petai. Ti'n angytuno â hynny? Ie, Morgan? Dwi'n meddwl un o'r pethau mae bobl angen cofio ydy, um, dydy'r teulu brenhinol ddim rili really yn bennaeth arno ni. Yr, um, y prif weinidog sydd, yr unig beth mae yr frenhines ac yn wneud yn y system uh, gyfreithiol ydy rhoi Queen's Ascent ar unrhyw um, gyfreithiau sy'n dod drwad a dydy byth erioed wedi deud na unrhyw gyfraith. Mae yn head of the army a pethau felly, dwi'n dallt. Ond dychmygwch nhw mwy dda mascot, sy'n eich chi, oherwydd um, nhw wedi just dod gwynab Prydain, really. A dwi'n...
Oeddi fe'n wyneb wyt ti'n i groesawu, dyna'r cwestiwn. Dwi'n croesawu fo oherwydd maen nhw'n dod â lot o dwristiaeth i fewn. Dwi'm yn dwi'm yn credu ddylsen nhw gael eu talu yym cyn gymaint o bres a maen nhw oherwydd yym 'dyn nhw'm yn wneud... maen nhw'n rhoi lo- lot o bres i elusennau ond maen nhw'n gorfod byw oddi ar y pres sydd ganddo nhw'n barod oherwydd maen nhw wedi priodi fewn i yym fewn i lot o bres hefyd. Yym. So, sa'n nhw'n gallu byw uh, am gweddill y bywydau'n hawdd hefo'r pres sydd gan nhw. Ond mae'r ffaith bod nhw'n rhoi pres i elusennau a maen nhw yn... Um, mae Harry a William wedi mynd i'r byddin, da, mae bobl yn rhoi clod i'r am hynna, ond eto ar yr un un pryd, mae bobl gyffredinol yn mynd i'r byddin a dyn nhw'n cael gyn gymaint o gydnabyddiaeth. Felly croesawu nhw, ond falle ddim am y gost bresennol, yeah. dyna'r neges yna. Diolch yn yeah. fawr i ti, Morgan. Dylan, dy law di lan fyna. Ond dwi'n fel dweud, maen nhw'n dod â twristiaeth, ond fel, os mae pobl yn dod lawr o fel gwledydd ar draws y byd am tw- fel am twristiaeth i gwneud gyda nhw, nhw ddim fel am, o, oh, dod i Cymru am fel, nhw'n mynd syth i fel Llundain a gweld fel y palace a efallai castell yn Windsor, nhw ddim eisiau dod i fel coedion am fel day out. Fi ddim eisiau mynd i coedion am day out, ond Dwi'n gwybod. A f- ti'n dweud nhw fel dod o gwmpas ni, ond dwi'n siŵr nhw'n cael fel rhywbeth o PA yn dweud, o, mynd lawr i De Cymru am you know, bach o chat, cadw nhw'n apus, a fydd nhw'n siarad am gwaith y blwyddyn. Felly ti'n meddwl mae uh, rhyw fath o PR stunt yw dod i weld ni'n Nghymru, rhywbeth wedi gadw ni'n hapus, yeah. ond cyfraniad a Llynden, Lloegr a Llynden yn benodol yw'r teulu brenhinol. Diolch yn fawr yeah. iawn am dy bwynt di fyna. Sa'n rili heb clywed wrtho. Connor, sa'n rili clywed wrtho ti drwy'r drafodaeth yma. Ble ti'n sefyll ar bethau fan hyn? Ti o blaid y teulu brenhinol neu'n ei erbyn nhw? Uh, dwi'n yn really, um, dwi'n efo barn penodor nhw. Uh, Mae'n dda bod maen nhw'n dod o twristiaeth mewn, ond dwi'n yn teimlo fatha nhw ydi, fatha, neith neb mynd, o, dwi eisiau weld um, tyfu brenhinol, wneud pobl meddwl dwi eisiau mynd i Llundan, a tra dwi yna, bod yr um, tyfu brenhinol. O, dyn nhw'n berthnasol i dy fywyd di? Na, yn rili. Ti'n mynd teimlo bod nhw'n berthnasol? Diolch yn fawr i ti. Tyler, ar y law lan, ti ôl? Um, Dwi'n credu dylwn ni cael gwared o'r brenhiniaeth, oherwydd mae'n cael ei gyd o'r arian yna a beth yn union ydyn nhw'n fel prynu hefo fo. Beth maen nhw'n neud i gyfenhau 36 miliwn, yeah. ife? A
Ti gallu dweud y maen nhw'n mynd i gwledydd arall i cyfarfod â'r pobl mwyaf pwysig yn y wlad hwnna, ond dwi gallu neud hwnna hefyd, ond mae e ddim yn... Yn siŵr Nile, ti am 36 miliwn, mae'n siŵr. Mae e ddim yn exactly job anodd i cael, wel, i neud, anyway, so. Ok, grêt. Felly ti o'i ple... o- o'n i herbyn nhw yn bendant fyna. Diolch. Reit, ddewn ni at Joseph.
Diolch. Uh, nawr, y broblem sydd gen i gyda ddadl y uh, brenhinwyr ydy bod yn anwadol iawn. Cyn, uh, chymod, ar y foment mae gen i frenhines sy'n eitha cewt a neis a popeth yn swell. Uh, ond y munud ni gael rhywun gwaith mewn fel God, God help us, Prince Philip, neu, uh, chymod, uh, Prince Edward neu Prince Andrew, uh, maen ma nhw'n mynd i newid eu, um, eu barn, a maen nhw'n mynd i... Ond os unrhyw rym i gael dyn nhw, dan oedd Morgan yn dadle bod dim grym dyn nhw ti beth, sy'n sy mas pwy sy'n wrth y lliw. O na, ond os mae gennych chi rhywun yn dod lan i parti wedi gwisgo fel Nazi, sa'n meddwl bod e'n dal anodd da iawn ar y cyhoedd. A cyfeirio wyt ti fyna wrth gwrs at, at Harry. Beloved Prince Harry, ie.
Yeah. Ti'n meddwl mae angen canolbwyntio ar yr ochr moesol lle na ddyle unrhyw un cael ei geni gyda mwy o arian gyda haul jyst achos ei gwaed. Dyw e ddim yn foesol gywir. Ok, diolch yn fawr iawn i ti fyna. Pwynt cryno da. Catrin yn y cefn. Um, Dwi'n meddwl bod o yn traddodiad sy'n angen dod i ben. Dydy, mae o'n does, am, does o ddim pwrpas iddyn nhw o gwbl, does gennyn nhw'n pwera dim mwy. A mae pobl yn dweud bod nhw'n dod â twristiaeth sydd yn wir, ond mae pethau fatha Big Ben a'r Houses of Parliament i fi yn lot mwy Waw, na, y teulu frenhinol, dys, dwi'n mynd, na, dwi'n mwyn nhw. Ti'n sôn yn yr clip fyna, maen nhw fel teulu ar benefit, a maen nhw'n ei mwy na hynny, os bosib, maen nhw'n denu twristiaid, maen nhw'n cenhadu drosto ni, bod bach yn anheg yn nhw, nag i ti? Wel na, cos dyna beth maen nhw'n neud. Maen nhw'n cael lot mwy o bres, ond maen nhw'n just eista yn neud yn byd. Felly maen nhw'n mynd i gwledydd eraill i helpu pobl, ond maen nhw, dwi'n meddwl pobl eraill yn ei hynna, da ni'n gwybod amdanyn nhw. Oce, okay, gret, diolch yn fawr i ti. Le, ewn ni nawr, Dewi? Yym, dwi jyst yn gweld o'n rôl fatha hollol ceremonial 'lly, tan pwrpas, 'dyn nhw'm yn helpu. Yym, ma' nhw'n mynd i gwledydd arall ac yn helpu pobl, ond alla rywun neu hynna? Ti'm yn gweld nhw'n mynd i wneud... 'dyn nhw'm yn neud gwaith personol efo'r Ebola crisis 'ma, nacdyn? Lle mae pobl arall digon dewr i actually yn mynd i helpu.
Oce, gret, diolch yn fawr. Aled?
Ie, mae clywed i sôn o 'na twristiaid a ballu, ond Pam os rhaid ni dalu 35 wbath miliwn ar gyfer ychydig o bobl sydd yn tourist attraction? Sy'n Ond os yw e'n cyfrannu i'r economi, os bosib fod yna gyfiawnhad wedyn? Wel, ie, ond ydyn nhw'n cyfrannu gymaint o hynna? Chwbod, ydyn nhw... Ydy o'n bwrpasol i ni gael talu am bobl i fyw bywyd moethol? Moethus, hyd yn oed. Chybo. Felly, y gost yw dy gwestiwn mwyaf di, ie? Ie, yeah, dwi'n dall pob pas. Lyflu, diolch yn fawr iawn i ti.
Yn y blaen fan hyn, Sean? Um, dwi'n just gwbl nerbyn o. Mae'r syniad i gyd just yn stupid, dwi'n meddwl. Ti'n cael fatha dy, dyfu fewn iddo, neu geni maen nhw'n cael ei wneud. Dyn nhw'n diheiddio, A maen nhw'n cael pres i gyd. Celebs 'dyn nhw, wel, maen nhw'n trio bod. A fatha, 'dyn nhw'm yn neud bwgr ôl iddo fi, dwi'n meddwl. Cymro ydw i, dim Prydeinwr. Ga i ofyn i ti, petai 'na deulu frenhinol Cymraeg i gael, fydde'r sefyllfa'n wahanol? Fyddet ti o'i blaid nhw? Fysa, 'sa fo, 'sa fatha pob peth hollol wahanol wedyn.
Fysa fo, na, fysa fo ddo, imajina, os yna un yn yr Alban, Lloegr a Cymru, 'sa pob peth hollol wahanol. Ie, so fyddet ti o'i plaid nhw wedyn? Ond achos mae ma teulu frenhinol ochr draw. O'n i'n clywed bach o heclo yn y cefn o fyna. Pwy oedd wrthi? Ti, Sean, oedd wrthi? Matthew, Matthew amdani de. Ie, yeah, mae'r gwaith elusennol sy'n cael ei wneud gan y teulu brenhinol yn un sydd yn dangos esiampl i mi. Fel uh, mae'r gwaith mae'r tywysogion ni'n ei gyda'r Prince's Trust, mae'r gwaith maen nhw'n ei gyda'r ymgyrch Head for Heroes. Da ni'n enghofio am y ffaith bod nhw'n cyfrannu rhain, maen nhw'n Maen nhw falle yn dangos cydnabyddiaeth am yr elusennau yma fel Help for Heroes. Mae'r ymgyrchiad sydd wedi bod dros y blynyddoedd diwetha am Help for Heroes a'r Prince's Trust wedi bod yn syfrdanol ar niferoedd o arian sydd wedi cael eu codi sydd wedi bod yn ar arbennig. Felly maen nhw yn defnyddio'u platfform maen nhw er budd y gymdeithas hefyd. Megan? Um, fi moyn ychwanegu pwynt ti, fel ti dweud, os oedd Cymru, Lloegr a'r Albain yn cael fel brenhin Um, be? Um, os o'n i gyd yn cael teulu brenhinol, fi'n credu bydd e yn sefyllfa gwbl gwahanol, ond fel cefais i fy ngeni yn Llundain, a mae gen i llawer o lluniau o pan o fi'n bach, rwyf fi wastad yn mynd i gweld y palace a stuff. Ond hwnna oedd yn special i fi oherwydd rwyf fi'n byw yn y gwlad. Fi'n credu falle weithiau ni'n anghofio ni yn y Deyrnas Unedig a nhw yn reoli ni oherwydd ni ddim jyst yn gallu mynd am dro pum munud a ni yn y palas. Nhw fanna i ni a nhw yn wneud gwaith cymuned like, anhygoel. Fel ni wedi cwrdd, nhw wedi bod yn ardd ni cymaint o weithiau dros y flwyddyn diwethaf a ni yn cymryd eu ffyrdd o nhw. Gret, diolch yn fawr i ti. Dewi? Ym mhob adeilad yw un o'r pwyntiau a chafodd ei ddweud rŵan fan'na yma, lle mae'r broses o lle mae chi'n dod yn frenin neu yn frenhines yn hollol gwrthwyneb i beth mae ddemocratiaeth yn. Mae'n dechrau oedd bant efo pobl yn meddwl cafodd y teulu yna yn cael ei ddewis gan Dduw, a dwi'n hollol siŵr bydd ran fwyaf o'r bobl fan hyn yn dweud hwnna ddim yn gwir, a roedd ran fwyaf o Gristnogion yn dweud, dydw i ddim yn credu caf nhw eu ddewis gan Dduw. Felly mae'r proses yna yn hen ffasiwn ac yn yn gwrthwyneb ddemocratiaeth, a fel dywedodd rhywun lawr fan hyn, bod nhw yn masgot, hwn y beth nhw yn, ond masgot ni'n sy'n cael eu talu 40 miliwn y blwyddyn, a mae hwnna yn gael yn edrych fel mae'n mynd i cynyddu dros y blynyddoedd dwe- y nesaf hefyd. Felly dwi'n credu credu mae yna broblem massive moeseg nhw ac problem ariannol nhw. Gret, diolch yn fawr i ti am grynhoi dy bwyntiau fyna. Lea yn y cefn? Dwi'n cytuno fo, uh, anghytuno fo beth yn cael ei ddeud amdano gwaith gwir fo, uh, voluntary work, achos da ni'n gwneud pethau fel hynna hefyd, ond jyst achos maen nhw uh, yn byw'n Llundain, yn Buckingham Palace, nhw sy'n cael y claim to fame amdano fo. Pam da ni ddim, da ni'n gwneud yn union yr un peth, so pam da ni'n cael yr un Felly esgus cyfleus yw'r gwaith gwirfoddol mae i gyfiawnhau i gwaith, i, go, i cost nhw fe. Diolch yn fawr i ti. Yn y blaen fan hyn? Dwi'n cytuno fo'r pwynt yna, dwi'n anghytuno fo Matthew achos fel, fel o hi'n dweud o'n, da ni, swn i'n gallu neud na, swn i'n gallu cychwyn rhyw elusen, swn i'n cael gymaint o clod, swn i'n mynd disgwyl cymaint o'r clod yma nhw'n gael. A hefyd, ond o pobl yn dweud am y twristiaeth, ond cath Ffrainc gwarad o teulu brenhinol nhw, a maen nhw'n cael mwy o, bob, mwy o bres o'n. Achos bod pobl yn mynd i'r palace neu bynnag, bod nhw'n cael cerdded rownd y lle ac maen nhw'n talu mwy i weld hynna na jyst gweld y teulu. Felly byddai'r twristiaeth yna achos yr hanes sy'n rhaid nhw fod yn rhan yeah. o'n presennol ni hefyd. Heledd? Um, Dwi'n cytuno hefyd efo esyllt, herwydd efo'r twristiaeth, eith pobl, hyn ar ysyn ni ddim efo teulu brenhinol, Fydd pobl yn mynd i rywle i weld rywun sy'n celebrity, maen nhw'n obsessed efo'r ffaith o cael llun efo nhw neu cael autograph. So dim jyst nhw sy'n dod â twristiaeth, mae'r pethau sydd yn Llundain fel yr Palace ei hun hyd yn oed ac jyst Big Ben a'r uh, Houses of Parliament sy'n dod â twristiaid ei hun anyway. So, yeah. Grêt, diolch yn fawr.
Cost diangen neu wyt ti o'u plaid nhw? Yym dwi... Sgynna i'm byd yn yn 'u herbyn nhw fatha pobol achos dim i bai nhw 'di o, maen nhw 'di cael eu dewis a maen nhw 'di cael eu geni ond dwi'n hollol casáu bod nhw yn yn cael eu galw'n yr y teulu brenhinol dros Gymru hefyd achos nathon nhw ladd ein teulu brenhinol ni a ma'r ffaith bod nhw dal efo yym tywysog Cym Cymru sy'n sy mond yn gallu siarad ambell i air o Gymraeg d- 'di o'm 'di o'n ho- ma'n hollol annheg dwi me'wl a ma'r ffaith a ma'r ffaith bo' nw'n ma' n'w jys yn symbol i fi o'r gorymesgyn nathon n'w neud a bo' n'w 'di lladd 'yn holl dywysogion ni. Grêt, diolch yn fawr am fwyd yna ar hanes, cyd-destun hanesyddol. Nia, onid yw'n bryd i ni fyw yn y presennol, anghofio gormes y gorffennol? Ie, uh, yeah, dwi'n credu. Ac am y, am y pwynt o, fel, dwi'n deall bod y teulu frenhinol yn rhoi llawer o arian at y lysenau, ond Beth, beth yw arian y frenhiniaeth? Um, arian nath mae'n dod o trethu teuluoedd, teuluoedd ni, ac felly nad ydyn ni sydd yn cyfrannu at y Lisa i Emma, nid y teulu frenhinol. Felly, unwaith eto, beth yw'r pwynt ohonyn nhw, oherwydd gall unrhyw un wneud hwnna, gall unrhyw un roi at y Lisen, a dyw teulu brenhinol fel statws ddim yn gwneud unrhyw gwahaniaeth. Gret, diolch yn fawr ti. Justine yn y cefn fyna? Yym, mae pobl yn dweud pethau am tourism, maen nhw'n dod â tourism mewn. Um, da ni'n byw yn, wel, ni'n byw yn Sir Fôn, lle oedd William a Kate yn byw, a ne, nes i um, fel tua hanner awr i ffwrdd o ni, a nes i ddim gweld dim gwahaniaeth gyda tourism o gwbl. Pobl yn just dweud, o, dwi wedi gweld nhw. Dydy neb yn dod i gweld nhw yn Sir Fôn. Mm, so dwi ddim yn gweld gwahaniaeth. Wyt ti, wyt ti o'i plaid nhw'n gyffredinol neu wyt ti yn ei herbyn nhw? Dwi'n ei herbyn nhw achos um, os bys ni ddim yn gorfod rhoi pres ni i nhw a maen nhw ia, maen nhw'n rhoi nhw i elusennau, ond bys ni'n gallu rhoi y pres ei hunan i, i elusennau os bysa ni ddim yn gorfod rhoi dno i teulu brenhinol. Felly bydde 56 ceiniog y flwyddyn yn fwyd y trethdalwyr i gyfrannu at elusennau heb fyddo nhw. Gred, diolch yn fawr iawn i ti. Sean, fan hyn? Um, efo'r syniad yma bod ta cenhadon ydy nhw, um, ydy un o'r jobsus nhw. Dwi'n meddwl fod erbyn heddiw achos technoleg, felly mae'r byd ddigon bach fel mai. So mae pob yn ymwybodol o Brydain. A dwi'n meddwl os tydyn nhw ddim angen mynd, mynd allan i genhadu achos mae pobl yn gwybod yn Brydain. A dwi'n meddwl, os ydyn nhw'n stopio cenhadu, sa'n rhywfaint o... Sa'n yna ostyngiad yn yr faint o arian y trethalwyr sy'n gorau mynd at y teulu brenhinol. Ond dwi'n cytuno efo'r syniad bod nhw yn, yn tynnu twristiaid i gyfeiriad Llundain a mae arian yn Llundain yn arian da iawn. Oce, okay, gret. Mae rhaid i ni cael cwpl o bwyntiau i gloi nawr. Ei, Becca?
Um, fi'n cytuno gyda uh, pwynt yn y blaen am Palace for Say yn Ffrainc, ble maen nhw dal yn cael yr un faint o twristiaeth, os nid mwy, ers cael gwared ar uh, teulu, um, teulu brenhinol. Felly mae'r um, rhesymeg bod uh, teulu brenhinol yn dod o twristiaeth, wel, ni'n gallu cael twristiaeth heb nhw hefyd. A Os oedd dim job 'da fi trwy'r dydd, bydden i mwy na hapus i fynd teithio'r wlad yn cwrdd â pobl a yn gwenu a yn siglo llaw, a bydden i hefyd, os oedd 'da fi faint 'na o arian, bydden i mwy na hapus rhoi arian i elusen. Mae pobl yn blwyddyn fi yn ysgol 'di dechrau lan elusen eu hun, sy'n rhywbeth anhygoel, a maen nhw ddim yn cael dim clod amdano fe fel yn fyd-eang, fel Da iawn y teulu frenhinol yn Felly, dechrau. cwestiwn ni yeah. yr holl gyfiawnad ffals ma yn ôl Becca hwnna. Dylan? Ond dwi fel dweud, os oedd teulu brenhinol Cymraeg, byddwch chi'n efallai yn hoffi nhw. Ond wedyn, os ni'n cael un mewn Cymru, fydd Alban neu Tsieina fe lle yn Iwerddon. So fydd yna fel 30 miliwn arall am fel tri gwlad newydd, a wedyn sut bydd ti'n dewis nhw? Oherwydd gall ti roi fi fel brenin Cymru, neu fel unrhyw un yn y stafell. Like, mae jyst yn, dim yn gweithio. Mae jyst fel, mae gormod o pobl yn hoffi nhw i cael gwared â nhw, nhw so mae jyst yna am byth sy'n jyst byw gyda fe. Chwarae teg i ti Dylan, rhoi dy enw di yn y hat os bydd 'na deulu frenhinol yng Nghymru. Joel? Um, nath rwy'n dweud bod neb di mynd i weld Wales y Kate yn Ynys Môn. Nath nhw symud i Ynys Môn i gael peace and quiet. Do'n nhw ddim, nath nhw ddim mynd yna er mwyn twristiaeth. A maen nhw, maen nhw, sa, sa chdi yn surprised efo faint o waith maen nhw'n neud at y gymuned a faint o charity, ond dwi dal, dwi jyst ddim yn meddwl bod hynna, dwi ddim yn meddwl bod y, y pres maen nhw'n gael yn yn neud hyn, ond mae yna fater o, dyn nhw'n rili really neud lot o harm, just kind of let bygones be bygones. So. Greu, diolch Rory.
Ni'n cael tri pwynt gryno iawn i gloi. Byddai'n torri ar traws chi'ch sy'n hir. Rory i ddechrau, yn gryno, dy bwynt i, please. Rwy'n gwybod y pobl yn dweud fod nhw'n wario tua 40,000 o arian ni pob blwyddyn, ond ar y llaw all, mae stadau nhw yn dod â tua 200 miliwn o bunnoedd pob blwyddyn, a hefyd Buckingham Palace yn creu 400 miliwn. Meddwl, meddylwch hefyd am, o'n i yn Llundain pryd oedd um, Prince George yn cael ei enni a hefyd y Royal Wedding, a meddwl am, mae'n drist, ond mae loads o pobl o draws y byd yn mynd yna, aros yn y gwestai, mynd i clwbiau nos, um, gwario arian yn y siopau, a mae'n mae, mae fel y ffaith fod gennym gan nhw consistent digwyddiadau yn dod ac arian i'n economi. Gret, diolch yn fawr iawn. Gewn ni ti, Ifan? A wedyn Siôn. Um, mae pobl yn gweud mae um, gwario ein harian ni ar elusen mae'r uh, teulu frenhinol yn wneud, ond byddwn ni'n dadle mae yn uh, codi profil elusennau maen nhw'n wneud. Ni'n um, dechrau elusennau lan a maen nhw'n digon parod i gefnogi'r elusennau ni'n uh, dechrau lan. Maen nhw'n barod i gydnabod ein gwaith ni trwy roi'r MBs a OBs Er nad ydw i yn berson sy'n cefnogi'r teulu brenhinol, fi digon parod i dderbyn mai dyma'r system sydd gennym ni ar y ar hyn o bryd a fi digon parod i barchu hynny. Oce, grêt, diolch. A Siôn, ti sy ar gae'r clo nawr. Mae lot o bobl yn ngofio am y delwedd da o'n nhw'n dod â i Brydain, achos mae Prydain dal yn cael ei meddwl fel un o'r gwledydd mwyaf yn y byd, er, rili, os chi'n edrych ar y byd, dyw e ddim rhagor. Mae'r economi 'di mynd yn fflat. Although mae fe'n mynd lan yn araf, mae lot o economis well yn gwledydd mae pobl yn meddwl yn sy'n llai a bod iddo lot o na i wneud gyda'r teulu brenhinol achos mae pobl yn edrych lan iddyn nhw. Mae gwledydd fel India oedd arfer bod yn rhan o Prydain dal yn meddwl bod y teulu brenhinol yn bwysig erbyn nhw dim byd i wneud yn nhw ragor a mae fe jyst yn wneud i pobl meddwl bod Prydain yn lle well na mae fe.

Grêt, pob un wedi cofrestru i Hawdd i Bleidleisio. Wna i ddarllen y ddatganiad i chi eto. Mae'r teulu brenhinol yn amherthnasol a dylid cael gwared arnyn nhw. Pwy sy'n cytuno dylid cael gwared arnyn nhw? Gwasgwch y botwm gwyrdd i gytuno, coch i anghytuno, gwyn i ymatal. Ydyn nhw'n amherthnasol a dylid cael gwared arnyn nhw? Un ar ôl i bleidleisio, pwy sy'n methu penderfynu? Pwy sy'n ar ôl? Na fe, pob un wedi pleidleisio.